ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka mmagabo ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlhe ke uploada di-new videos le kgone go tseba ebile ke rata gore le shere le di-video tša rena le batho ba e le gore la ba rata ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona ke a leboga okay ke be ke rata re dire reading ya rena ya this weekend molaetša wa mafelelo a beke re ko rena advice goba melaetša goba ditlhotlheletšo tša go tswa go badimo ba rena mangwele a rena di reng okay a ke tlo bala mabitso a dikarata but le tlo no bona di-pictures tša tsona gona mowe okay um ge ke lebeletše weekend e ke bona e tlo ba weekend e botse kudu ka raphelo ba gago ge e le gore go na dilo tšelo di dragetše during the week tšelo di ka ba dile tša go tshwenya mo moyeng motlho mongwe tša go kwatiša dilo tša sesepele gabotse tseba gore this weekend o tlo hwetša peace within yourself o tlo lebala ka tšona dilo tšeoe o tlo lebala ka mathata aoe o tlo nokwa o thabile ka baka la dilo tše tlo diragalang ke dilo tše le gore di tlo go thabiša ka kudu mangwele a gago ba bolela ka um dimpho tše di tla tlang mo go wena dimpho di a fapana tše dingwe e ka ba dimpho tše gore di tla jalo ka tšhelete tše dingwe e ka ba dimpho tše gore di tla jalo ka di-ideas di-ideas tše le gore di tla go tlišetša tšhelete in future tše dingwe di ka tla jalo ka lerato lerato le lona nkare kore lerato ke part of tšhelete because ge o thabile mo pelong ya gago goba motho mongwe a o bontšha lerato ge motho mongwe a o bontšha lerato and then le ge o kwatile o nyamile immediately go bona smile sa motho ola le wena o thoma kwa o thabile mo pelong pele o thoma o thaba you are filled with love you are filled with the light okay and then ge pelo e tletše ka lethabo e tletše ka lerato automatically o kgona go attracta dilo tše dibotse from the universe automatically o kgona go attracta di-lucky um wa attracta tšhelete wa attracta you know um di kore di-ideas di-good ideas tše e le gore di kgona gore in future di utlišetše letseno le le itseng a kere ke ka mokgwa o leng ka gona o tlo ka o thabile kudu and then ke bona mahlatse le matlhogonolo a e tla go wena this weekend ge ke bula ka mahlatse le matlhogonolo yes ka setse ke boletse di ka tla jalo ka tšhelete ka nako nngwe e ba ntho e le gore o ka se touch but ke energy wa e feela

a kere well go tla ba le batho ba babedi ba bararo ba e le gore ba ka o jela mona but o seke wa tshwenyega ka bona ebile o se ka tlha o sa ba ela tlhoko ebile o seke wa nagana ka bona wena concentrator mo lethabong la gago concentrator mo golding ye o e bonago ye le gore o nyaka o e attracta yola ka magnet gore e kgone go tla mo go wena concentrate on that one okay and then ke tlo kgopela gore uh, this weekend go ya ka mokgwa mangelo ba bolelang ka gona ba nyaka gore kudu o balance um the root chakra goba the base chakra re na le chakras tše pedi kua fasefase ke the base chakra wa latela the root chakra okay gantši re bolela ka di-chakras re bolela ka seven main chakras akere and then go na le other five tše lore di adda onto the seven main chakras ga reng ke re bolela ka tšona so base is one of them okay base is one of them ge re bala those chakras as 12 main chakras so base is the first one but concentrator on the base chakra and the root chakra akere go raya gore mowe um grounding still sa nyakega this weekend connector le mangwele a gago um maker sure gore dilo tše e le gore di ya go nyamiša gara bophelo o kgaogane le tšona di-negative thoughts tšewe o seke wa ba le tšona o dikobe o se ka tlho nagana ka mana ba gago batho ba ba go loyago o tlogole o nagana ka bona goba batho ba e le gore go sete o dirile o postile video e itseng goba o postile molaetša o mo itseng mo di-social medieng batho bangwe ba tla ba ba negative di-energy vampire ba tla ba responder negatively wa ba go hlaba ka mantšu wa kwa bohloko uh, uh, ke tlo kgopela gore um that thing ke ele gore o swanetše o berekišane le yona kudu-kudu e be nthwela gore o kuthute gore meletšeo e me-negative e se ya go affecta emotionally ka boka la gore those people ke di-energy vampire ke di-soulless people ga bana soul a kere

o energy la gago e le positive o mo fa yona gore a kgone go survive o survive ka energy ya gago and then go mo fa energy la gago e positive wena automatically o tšea gage e negative so a re tlogeleng go feeder di-energy vampires okay kore mo molaetša wa go tšwa go mangene ao kore you need to be strong and weekend bekeki weekend teki ke weekend teki le gore ka go yona ga o tlo concentrate too much mo manabeng a gago concentrate on the positive side of you goba the positive side of your life so tlo ke kgwetsa o ena le bagwera goba batho ba family le thabile le le mmogo goba even di-business partners ge e le gore o rata di-business anke o ka tla samana tla mo go wena a tlo proposa um eh, another type of business le wena and then ba re this is going to be a good business and then ba boša ba re motho o mo trusta goba batho o ba trusta ka re ka nna la re ga lentse le dutse fase le discussa la bona gore no business ya rena e ka se nyake batho ba babedi e ka nyaka more people a kere ba re trust ya nyakega ka gare ga that business a kere and then le mogolo wa go wa go ke thuta go go theeletša batho bangwe ba bolela a kere o se ka fela fela pelo o se ka kgotsa batho ba bolela o ba tsena mo ganong a kere theeletša rona ba reng and then ga ba feditše o assessa dilo tse ba bego ba di bolela and then that's when you can give a positive response a kere so mangwele a gago ba tlo tla go wena this weekend go na molaetša le gore ba tlo e tliša akere ba re go bohlokwa gore o ba theeletše molaetša o e ka ba molaetša e le gore ke ba bolela ka ntho e kgolo goba e ka no ba ntho e nnyane a simple simple thing yona that simple thing o se ke wa e nyatša ka boka la gore ke ntho e le gore e tla transforma your spiritual gift e tla go transforma eh, as, a spiritual, as a spiritual person e tla go transforma as a as a e tla transformer as a unique individual okay and then ba re ka o theeletša melaetša ya bona and then um eh, di-chakras tša go di a bulega because wena o na le the listening skill akere di-chakras tša go di a bulega and then o kgona go maker the right decisions but weekend ke weekend e le gore you need to make the right decisions and then o swanetše o pay attention to details pay attention to other things pay attention to batho ba bangwe ba boša ba re um lebelela gore na o tlhageng ka re bophelo ba gago a ke re lebelela ka nako e ntšhi re phela ka go lla re phela ka complaina one small thing ya diragala e mpe e bet mo go nna ke tla ba ke setse ke complaina

le go leboga ka ra dilo tšona go le tšona and then o thabe ka tšona o tlogele go ba negative all the time okay so weekend ya gago this week e tlo ba e tletše ka lerato you are feeling happy o kwa o thabile wa feela gore batho bangwe ba go rata batho bangwe ba go fa support batho bangwe um ba go fa respect o tlano ba o ntse o thabile okay and then for some of you beke ka no ba um ge e thoma mohlomongwe wa kgotela gore o bile le go lora ka dijo goba this weekend o ka lora ka dijo a kere so toro tso di tlo fapana translation ya tsona go ya ka gorena what else was happening in the dream ke ngelo tse dingwe tse bego di diragala ka ra toro yeoe o bo e na le bomang di-emotions tsa go di be

wena you are meant to be successful eh, wena you are prosperous eh, wena you are meant gore o hume o be le ditšhelete o be le bophelo bo bobotse o be le tse o di nyakang ka ra bophelo go ba bile ya go bontšha gore wena um dilo tse di botse di etla ka ra bophelo ba gago so stop worrying ka kala gore mathisa go ka mokana a tlo fela mangelo a gare a lebeletše gomme ba tlo responda e sekgale akere ge e le gore tsone o motlhomo wa kgotse e le gore ke tšhimo ya a mabele mare mabele ona a omile ga gona selo motlhomong ke ntse le gore ba go bolemoša gore go na le tse le ga di sepela botse ka re phelo ba gago akere and then go ra gore checka gore na keng ntho e sa sepeleng gabotse ntho e le gore e utlišetša di-bad luck go na le di-bad luck tse dintši le di tlo tla ka ra phelo ba gago o tlo losa tšhelete o tlo losa dilo tse di o thabišang ka ra bophelo jalo le jalo so ba ra gore tsoga Bula mahlo o bone gore na go tiralang ka bophelo ba gago o lokiše dilo before dilo di ba bethe okay maybe ka ba ntho e le gore o swantse o lokiše physical ka matsogo a gago goba ya ba ntho e le gore go na le something se le wa se dira a kere go na le um mekgwa e mengwe e le gore o na le yona e le gore e dira gore dilo tša di blokege a kere so ke nako e la gore wena o change mekgwa yeo gore dilo tšela tše botse di kgone go tla ka ra bophelo ba gago sometimes maybe yona toreno o boneng o ija o lorileng o ija well wa kgotse e sento e la gore ke meleko ba go loya or something mara wa kgotse e lento e la gore ba go bontšha mangwele a gago gore dijo tse di sole tse so ga di nyakego mo go wena because automatically di blocka di-chakras tša gago mme ba go bontšha gore dijo tse tse di so a di nyakego mo go wena ka kala dijo tsewe di go bakela malwetse di go bakela bolwetse bo bosole so ka rapholo ba gago then go ra gore o tshwanetse gore o stope go ja dijo tse ka kala gore di go bakela malwetši maybe ka nako nngwe um sona sejo sone se o tlabeng o bona o seja ka ratori yeoe mme ba kgotha semina gore e le ntho la ba bontšha gore wena mmele wa gago o loketše ke dijo tše di itseng goba ba nyaka gore o thome go ja dijo tše di itseng akere ka kwala ke tsona di tlo thuša go bula moya wa gago like i said um ditoro tša go ja does not gore ka mehla dimina gore wena wa ješiwa bothakathe jalo le jalo Nto e bohlokwa ke gore na gore o kgone go translator toro ya gago go diragalang ka ra toro yowe go bo go e na le boma le bomang what was happening jwale le jwale di-emotions tša nna bele tša bohuta mang a kere ke mo le gore tlo kgona go kry-a um bonnete ba toro go rena e be e mina eng a kere and then ba boša ba re ka go thuša batho ba bangwe le wena batho ba bangwe ba tla go thuša goba the universe e tla go thuša goba ya romela batho ba le gore ba tla go thuša ka tše le gore o nyaka thušo ka tšona ba re o be le belief ya gore wena o mohumi o kepotse ka molemo wa gore wena o mohumi wena o na le tšhelete akere o tlo laola ko nna lehumo lewe o reng wena o mohumi ke lehumo le le jwang lehumo la tšhelete goba lehumo la lerato jwale le jwalo ke potse gore wena o mohumi wena o successful and then ke mo e le gore o tlo kgona go ba successful le ka kgwetšana o nyakana le mmereko Ke kgale o nyaka o sa o humane. Ke potše gore wena o a bereka. O no bolela mantšu a nna o tla bona. A tlo bula menyako mme re ko tla tla go wena e se kgale. Then mother earth le yena o tšwela pele a ntša o botša gore um you must let go of gore o tlogela o tlogele dilo tšeowe tše e leng gore ga di go save ka ra bophelo tlogela dipalapalo tlogela go ba le di-negative thoughts tlogela go tlhola o nagana ka manaba a gago Tlogela go tlhola o nagana ka di-bad things tše di diragetšeng ka raphelo ba gago mola morago. Gane jale ke nako e la gore o focuse on the good things. And then ba re go focusa on the good things ke mo e le gore and then uh, some of your desires le tše dingwe tše le gore wa di nyaka ka ra bophelo le tše dibotse di tla kgona go tla mo go wena and then tse kgole e le gore bolela ke badimo ba gago ba le go mokganyeng ba re go le wena motho o swanetse gore o be le direction o be le direction o tsebona wena o lebile kae and ko bona this weekend o le motho e le gore o tlo maker the right decision o tlo kgona go tšea the right direction e le gore e sa tlo go gola ka moso ya gola le ba lelapa la gago and then ba buša ba bolela gape gore well um go na le di-stages tše dintšhi ka ra bophelo a kere go na le stages tše dintšhi ka ra bophelo akere so ka ra the stages go na stage se e le gore o kgwetse le gore ke sela sa gore dilo tša bophelo ga di sepele gabotse akere and then go ba le sela e leng gore mabati a thoma go bulega go ba le sela e leng gore everything is perfect everything is 100 percent perfect dilo ka moka tsona di diragala gabotse you are happy o na dilo ka moka na ga tsona tšeo di nyakago ka nako nngwe ge dilo ge ka nako nngwe ge o le stageng sela e leng gore dilo ga di sepele gabotse maybe ke ke mo e leng gore ba nyaka gore le wena o šome ka thata o kgone go make the right decisions o gopole gore le ge manyolo e a gago e le gore ba gona go tlo go guida mo tseleng e rileng mo go yona bophelo bo kherilego mo go bona ga ba tshwana go no tshwara ka letsogo all through kore a ba tshwana go no dira sowe le wena as an independent person you need gore o eme ka maoto a gago a kere well mathomo ba tla thoma ba o tshwara ka letsogo no tshwana le ngwana um e sa le monnyane re mo ruta um go sepela re mo tshwara ka letsogo re montšha tsela but then go na le mo e leng gore ba tlo tlogela matsogo a gago a kere and then ke wena e le gore o swantse o yete pele ke wena o swantse o tsebo gore na ke swantse ge ke fitlhile on the cross road a kere mo e le gore ditsela di a crossa i need to know gore na ke tšea tsela e feng ke tšea ya go ya ka letsogong la go ja goba ke tšea ya go ya ka letsogong la ngele na ke tšea e la e sese goba ke tšea e le e koto na ke tšea yela ya go ba le kganya goba ke tšea yela ya go ba le darkness na so ke wena o swantse gore o make those decisions So gore o kgone go maker those decisions go botlhokwa gore e bane chakras tsa di balanced e bane wena o kgona go bolela le mangwele a gago e bane a gona any sadness any um like go nyama ka rapelo ya gago go kwata um ga ona batho ba le gore ba kwatetše ga ona batho ba le gore ba ba cursa you are bearing any grudges jwale le jwalo go ra gore you must be um o swanetše gore go be le kganya ka raphelo ba gago o swanetše e le gore you are on the right spot a kere go kgona go maker those decisions go kgona go leader go kgona go leader gore le batho bangwe ba kgone go benefita ka re ga um success ya gago a kere gore le batho bangwe ba kgone go learna from wena then o swanetše gore o tsebe gore na wena ke eng direction e le gore o swanetše o e tšee ka re ga bophelo okay ke yona reading ya rena ya this weekend ke a tshepa gore e tla bolela le lena gomme ke a tshepa gore le tla topa a mabedi a mararo mayele mo go yona gomme re kopaneng gape bekeng e latelago ke a leboga